Omogaka Thomas Oresi nigo akabeire omokansela bw'ensemo ya Jogoo na nere omochaki bwe Nyagetari ya Oresi egotoka chinsemo chia Jogoo e county ya Kisii. Nonya nabo aase obokoreri aiga nao achakerete. Inche ritang'ani kabisa emeremo ase nchagete koriku ritang'ani kabisa emeremo ye serikali igo nchakerete emeremo kare bare koroka minister of works kare gose PWD oyo ndigete ororo ncharis mosongo Nere orenge omonene ororo, omogusii orenge ororo, nkaba buna omoereria o ritang'ani bw'okoagacha, lakini nimbwate edriving licence. Ase igo nkarakore amatuko amake, basi bono ekero nacha konyora edriving licence, nkamana korikwa buna omogendi ororo. Igo ekero toroseti ekero onde ororo ase Charles Musongo Miri abwo Peter WD, intwe twarosetie ebara ebaara eye korwa daraja moja daraja moja mpaka daraja mbili, intwe toyebegete elami engaki eyio abaitari bayeetwe ebaara eyio. Lakini ekero eki inche bono nari- narengeo buna omogendia, ninche nare kogendia erora, ya ogotacha ebaara, Amo na kera kende kogenda korenta amagena korwa manga, torosomba amagena korwa manga twache koroseria ebaale eye korwa daraja mocha mpaka daraja mbiri. Igo abwo nao nchiagerete koba omokori emeremo. Bono baada ekero ebaale eyio yaera, inga mana koba transferred gochia Nyagitari. Okay. Eh, basi bono Nyagitari abwo nao nchiagerete bono emiaka eyio bono eyio ya early 60s iga. Nari nchiagete emeremo Nyagitari bono buna omogendia bw'eambulance naende bire bire. Nachete nga train amang'ana obachenu are koroka public health technician base igo bono nkabwaterania obogendia ekero ekio bono nabo natomete nakorete iga bosongo baadaye nkomana koba omogera orenge bosongo aye iga ore korokwa Tom Mboya nere orenge buna clerk of the council basi omochairman orenge aiga engaki eyio. Chief Musa Nyandusi, Senior Chief Musa Nyandusi naro renge Chairman. Base omogera oyo iga bono egento at- atoko- abwate rende oborai bwaye buna bwarenge, intwe Abagusii twensi pi iga agatotoma bogere. Abagere akababeka Gusii, akabarenta Gusii iga yagera obokori- obo- obokoreri bobe obuya mono. Nigo mono akoboria Abagusii koba noboma ase eng'encho chingaki chi'obokoreri bwaye, na akorete emeremo chinsemo chinyinge ime ya Kenya, na igo gosinkerera obuya bw'obomo nomorembe. Aiga gusii nakorete emeremo ase chinyagitari aao buna nduru, ogembo, keroka, nyamache, manga, nyamira, marani, kisi, gati echinde ase boigo akorete emeremo ase chinyagitari aao orogongo rwa South Nyanza. Nyamira, Nyamira kwase ekero egochaka, na onde ekero bagotwa amasimo ng'are bare ororo, na amasimo ng'are nabo twakorete kome emeremo ekansa igaa, Egento naroche ekero ekio ntatageti kweba goteba ng'a iga abanto kare iga abanto twarenge abanto abanto yaani totabwati obonyomba, totabwati ribero, totabwati endamwamu, iga abanto batwanchaine buna bono inche iga abanto nare korora abanto igo banyanchete mono. Banyanchete mono mbare goteba gose inche noyo nyomba getende, gose nyomba getena arua, gose nonya mpaka ere ekero twarengeo, amang'ana aya obonyomba tarengeo. Naki eki nare okorera abagusi- omogusi oito ng'a, Baminto, motagwancha gaki tobe egento ekemo. Chingaki echio nigo barenge kore obogwene gwetera enchera ya mobile clinics, buna akoirera. Enyagitari buna bono bono nateba, omogwekano nda- ndarue bono nonya nduru nonya mbosongo igaa, gose ekero narenge emanga bono ase omogwekano, Igo tware korwaria abanto goetera chimobile clinics, bare gochiroka mobile clinics. Mobile clinics echi chichief nigo bare korosia eprogram, bare korosia eprogram amo ne chinyagitari, bamanyereranie ng'a ng'ai abanto bakoumerana bagotoka bare abange, ambulance yagenda ororo korwa abarwari bande tokamanya gotwara bono etime table ekorokia ng'a rituko gete, isuku gete, rituko gete, nchiro gete. Rituko gete chitariki gete ng'a asegete. Bas, bono intwe korwa age ase ehead center, gose korwa ase enyagitari, abakare chi'ehead center nichiarenge chikobwata chinyagitari, na bono nachi chiarenge chinyinga ake. Bas, korwa agwo ase ehead center bono eyio ebwatanetie ase abwo, bono nabo mokorwa mwagenda chitariki gete mwamanya ng'a rero gose ekero tokoba togenda. Rero gose nyamarambe tokogenda, gose mbonchari tokogenda. Igo bono, ekero tware kogenda abakori emeremo nabwo barenge abake mono sana. Bono abande, abande nokwegera tu babwate experience buna nao ninche nachete ngatwara experience ekio ki'oborwaria, goetera ekero ekio abasister abasongo nabwo bare gotoka igaa Kenya. gose chinyagitari buna bono ba general, abasongo bare gotoka oo, na abasista abasongo, na abasongo abasacha. Bono ninche nare kobaira isiko. Ekero nabairire isiko togoika risiko, onyore nabarabwo mbamaete Geswahili. Bono ase eng'encho nabwate obos- eh, amasomo masinini aya primary, bono nkoigwa narenge ake inki bagoteba. Eh, igo bono koba ekero twaikire abwo isiko ah risiko ase twachire, bono ninche bare gotebia naende na translate gochia ase ebisaku biria bire ororo, onye mbogere, Onye naiga gose natranslate biri nkonyara, igo nkana kwegera engencho ebi banyagontebia, banyagontebia nkana kwegera mpaka nabo tokona koenda nchera kogenda. Bono abanyagitari nabo bakona gosemania na barabwo kogenda omonyagitari ogo toko. Igo bono kware konyora omonyagitari tokoenda komoisiko na oyomo bweka. Oyoyomo togoika risiko abarwere barabange. Bono ere nere okobarikera, nere bagotebia ng'aki aigwete, ng'aki achandegete, ng'aki arwarete, ere oriike okorika gwoka. Omonakong'ereria, ekiagera eLandrover nero yarenge tware gochiera isiko bono, aa risiko magega, Ase abaria abagoikaransa aria magega nao tware kobeka esitofu y'okoberechia amache ye chisindani aya, naende namariogo amorango noro ore ogosieka, omorango noro ogosieka elandroba korwa magega ogosieka. Omorango oyio nao tware koigora oba buna emesa. Basi abwo emesa eyio bono nao tware kobekerera amariogo igoro, kera egento eroro igoro agwo nonya ne esitofu naki ang'we nao bikobera abwo igoro. Igo rende ng'a omonyagetari karikere orwere korwa aria bosio, Ninche bono omorwaire agocha esindi iga amagega, namana komoa amariogo aria arikeire, namana komoa onye nesindani namobete esindani. Nigo arenge gotumwa nonya n'isiko ya Kenya koyia amariogo ekero aborire aiga Kenya, ekio kiamoirerete gotwara obomanyi obonene aase amang'ana y'obogwenia. Nabwate eduka y'okooonia amariogo gose ekemist, eikio aigorete chingaki Kenya yanyorete obosibore na gwetenenera korwa ase Omongeresa na iga agakeroka Jamhuri. Naboigo ngasang'anani amo ne Musio Supermarket iga, ekiagera Iga abwo egento kiagegete abagusi bare kwerokia esupermarket ase egusi yaye engima, ninche bweka omoafrika nabwate agaduka akwo, naende nare gotwara ebinto biburukaine ororo. Iga bono omogusi akayeroka esupermarket ase engencho nare gotuka nebinto ao ao. Buna bono ase amogwekano, engaki eyio naende kanya nyasae onseseniri, nanyorire egari, nagorire egari iga batware koroka Bedford chiare kobogoria emesigo. Ntwakabogoirie echae korwa iga iga, korwa Busia twabogorire chikahawa, twaira Kisumu. Bono ekero tokoirana korwa Kisumu, ebinto biria bigotoka Kisumu bitari gotoka bosonga, nacha nabirobio. Ekero twarusia amaoa iga iga, ensemo y'amasaba rogoro, ensemo ya gesima goeta abwo amaoa nagasima ekerua sana, Twarusia amauga ororo, twaira Nakuru. Bono ekero tore twaikire Nakuru naende ekero tokoirana, nabo naye korusia ebinto buna amoyo, nagora amoyo korwa KEFE Nakuru, chibando chimbusuro agho agho korwa KEFE Nakuru, na ebinto binde agho agho. Basi nabirenta aiga ase eduka eye omohindi nakomboete. Bono omogusii amare koiroka buna nesupamaketi, ekiagera bono tware gotoka namariogo, naende twatoka nebinto bioboremi, na ebinto biokoria. Bono nonya chisukari chiria chiare kobora iga, nabo nare kochinyora inche bono ase chirimo echi nare koenda. Na amatuko ande nare tware koira buna bono chikahawa Nairobi, ngotranspotiwa renge ekahawa mpaka Nairobi. Bono Nairobi ekero twaikire oo, ekero tokoirana bono goika nare korigia echinchera nanyora gose ebinto biri bitari gotoka gose buna omochere ekero kende onye tori gotoka gosia gose esukari gose ebinto binde iga narenta na korwa oo nabibeka ase eduka eyio. Bono omogusii akairoka Jamhuri Stores naende boigo esupermarket baka bakaebaka esupermarket ase eng'encho Obokoreri bwarengeo ebinto binde mbire bitari gotoka ase chiduka chi'Abayindi, lakini biatoka abwo minto ase engencho y'obo Nyasae agatoseseneti anseseneti korwa omokiri konyora ebinto ebio goetera chitransport eye tware kogenda ase gocha koyia ebinto. Igo naki ekio gekogera yachete komanyekana mono. Nigo nkoria komanya omogano bw'enyegete aria Oresi, na aya nara kwerera. Basi bono, buna nateba rende ekero enyegete aria eyio Eye toyete koyechaka, nekero twaboretigwe neserekari ng'a inde ase ekanso bono buna omokansela, tokaborigwa ng'a eserekari yaye teri richiiko, Kenya engima nigo batagete kera emunicipality ebae korokwa emunicipality, rero ne chikaonti bachikorokwa lakini ekero kiaye korokwa emunicipality, bagateba ng'a kera emunicipality getakeire Etware chidispenseri chiaye chinke chinke, yaani kera omokansela, kera omokansela ewodi yaye atware agadispenseri agake igo, abarwaire bache barwarerigwa ororo, ase engencho abarwaire bano bagoichora general, mpaka general yasinywa kobaisanekia ase engencho y'obonge bwabo, na abande basirera ororo isiko bataranyora oborwaria. Ase eserikari ekanyora ng'a bono ase engencho bakogenda bachia koburukana nabaria barwarete mono na aba batarwareti mono, bagataba nabatarwareti mono rende barobwo chidispensary chitoka ororo ase chiwodi, barwarerigwe ase ewodi yabo ase amarwaire aya amake amake amake aria akonyarekana. Basi korende ekanso yaito ekarwa egakana ng'a tekonyara, chikanso chinyinge nchiakanete ng'a nchiare konyara ekiara ekero ekio besa enchio chiare korwa eserikari yare korwa gocha ase chi. Ase chiward, gose ase chimunicipality echio ya ebesa nchiarenge ekero ekio. Basi rende ekero bakana, nario bakana nabo bakonyara, naende bono amang'ana agatwa mochie Nairobi, naende Nairobi bakamana korika gocha bagateba bono rirorio bono onye motagete gose onye mokonyara morikonyara ko. Gochaki chi dispensary ase eward kera eward, rirorio bono intwe toe bono enyomba kera eward, toroseri enyomba toe enyomba kera eward intwe eserekari torwe amariogo torwe na abakori emeremo. Basi naende ekanso yaito ya Kisii egakana amo na chinyinga ekenya chigakana nchibwati besa chiranyare kogachera chidispensary chiward chionsi pi. Basi ekero ekio bono ase engencho. Namanyete okogania kw'abarwaire, ekero nakabogoirie abarwaire gocha nare kobarusia ande onsi gose nogembo, nare korusia abarwaire kera nyamira rogoro, kera ase kobaira kobarenta gose bosonga, ekero narangeria obotuko gochia koiyia abarwaire obotuko kobarenta mpaka bosonga, eh. Bono nkoigwa narenge buna abarwaire bagwechanda sana, bakorera mono sana ase abarwaire. Igo bono naende rende mpaka nonye ninche ekero onde ngokora emeremo mbagantomire nachi kobagorera amariogo korwa are, onye korwa Nairobi, korwa Kisumu, korwa Buganda, eh, korwa Tanzania, amariogo aria ande atari gotoka Kenya iga, bono nabo nare kogenda nachi kobagorera abwo. Ase rende nkarora, nkara- ngatwara rianda ng'a abarwere ngochandeka bare mono, Naende inche bono mpaka nyone erio ekero nchorerende omokansela, bande bakorende bono abanto nabo bakona gonsaba amariogo korwa nka, twewodia nka ng'a ndi- naki naki orache okore onyore eriogo to- to- otogorere eriogo torentere. Basi nkarora rende rirorio bono onye inde kinde omokansela rende, naende nimbwate ewod, naende ewod eyio yane yabwate eyadi ye yaringe buna ne esito yare kogachwa ebinto ebi ebikoro ebikoro biare gotugutuoro bare koiroka ewod eyadi ekero ekio emiaka eyio yare korokwa eyadi. Basi naende eyadi eyio Ganye oyomo oito Mariamu ore tiga Nyasae amobeke ase agaya, oyomo oito kanye omochie oyio kanye oyotorire obere buna omochie oye, kere nabanto baye basore komenya ororo. Bas bono nkarwa ororo nkarengera erinde ng'a Bono inde inche ninyigwete ng'a nomwana one nare ng'umbu ore omonyegitari mpaka bono okare ng'umbu. Nere nkamanya ng'a omwana oria one gakare ng'umbu aria, moteebie nabo akombwata ase inche nchiake nyagitari. Abana inche kobanchorete rende ng'a mbatenenere, negento bakomboria mono namang'ana oborwaria, amang'ana amariogo naro bakona komboria. Igo rende, tiga inse omwana oria one motebi na bakombwatesia, tochake nyagetari ekia roboremu mboro, na enyomba yarengeo engotu yarenge esito y'ebinto biria ebigotu bikogachwa. Ngateba, tiga inche ndosie enyomba eye ekiara bono kanya yatorirwe noyominto omo oyomo, oyetorire ororo buna buna omochie oye. Basi nkarua ngakwana nabagambi bande baria. Bamanyete ng'a inche nagakorire emeremo ya gitari, naende bamanyete ng'a natwarete ekemesi gose ekiriniki. Na ase barabwo ekero naimokia okoboko igoro, abande bakamboria ng'a ng'a bori nonyare bori, ng'a nonyare bori onye gitari, ng'a nonyare onye gitari bori. Ngateba nabo ngotema, tintebeti ng'a ninyare bono natebete ng'a ninteme, rakini nimanyete ng'a omwana one nare ng'umbu, iga akombwatesia, kare omonye gitari goika ambwatesie. Naende nainche erio ninyemanyete ng'a Buna ninche oria abasongo bare ninche nare gotaria abasongo bagenda chikiriniki South Nyanza engima, twagere Bukuria, Gusii engima, nkoira abasongo kera nyagetari ase bataete gochia kogenda ekiriniki. Igo rende nkorora narenge nki bagokora naende nki kegeneirio oo. Bas inche nkaimokia okoboko. Bas. Bono abange babo baria bamanyete ng'a nagatware obokoreri obwo, bakansapot, bagateba, Motigateeme ekero as'inwe amang'ana naro ororo. Bas. Igo rende ng'a igo naimoketie okoboko ngateba ng'a inche abanto ba ewodi yane nabwo ntagete gokonya enyagitari, tari ewodi yane, korwa ewodi yane ntagete nkonye mbae mbabwate ase enyagitari etogokoo as'engencho rende ekonye abanto bonsi. Baria abegwa diane yoka bakonya abanto bonsi omobuya. Abanto bonsi, nonye bono oteti nyagitari gochia korwaria abanto bande bonsi, nyagitari tebwati obobagusi aro, na nyagitari enge esukuru, gose ekanisa, onde bwensi norakwenda gosasiima oo. Bas rende inche ngateba rende ng'a ase engencho abanto bande ba abanto abegwa diane banchorete naende bamanyete ng'a nimaete amang'ana obonyagitari, bono tiga inche mbacha tiga nchakia nyagitari eyio. Ngakwana na abagaambia bonsi pi twarenge nabarabwo ororo, abange babo bagansupport. Bagateeba baria bare gokana ng'a tinkonyara, bakabateebia ng'a, Motari komotiga ateeme ogosinywa, karasinywe, rende ntomanye ng'a osinyirwe. Basi, bakarua bagaika emino echi, bagateeba, Tiga nteeme ndosinye gitari eyio ey'abana inche, tari eyane ere, ngokonya abana inche. Baso erende ekero banyanchera, nari erio bono nchagete gokora emeremo eria y'ogochaka koyerosia, koyerosia, koyerosia, mpaka rende ekero yacha koba yaera, baso rende naende nkayeigora inche bweka. Ning'iyorete ekero nayeigorete, pole sana ase mweshimiwa otonyora omogaka Simon Nyachae. Noyomo ochagete korenta amariogo ororo. Amariogo ayio akonye abanto bonsi bande, abanto bonsi. Ekero abana etaoni, abanto tari tari omogusii bw'ekoko bo, na tari gose omogirango maate bw'ekoko bo, gose na omonchari, gose na omogirango robo, etaoni ere iga ebwate abanto ba chikabira chionsi pi. Igo bono, Nyasae nachagete korua amariogo ekero nayechagetie, naende koama ne chinyagitari chinde. Eeh ekero anyore ng'a nayechakire inche bweka, naende korwa nkorwa na amariogo, naende ndigete na abanto. Na abanto nare korika. mbarikanye abaibori babo abandeteire bosio onye gitari y'etara, ntarachorwe nyoo nobokansela, bado ngokonya narenge abanto ase engencho eria narenge nyagitari, ngotumwa narenge Nairobi gochia koyia amariogo, natumwa Nairobi koira abarwari Kenyatta Kenyatta Hospital Nairobi aria korokwa king'ichocho engaki eyio, King'ichocho Hospital. Ase bono nari nare koira abarwaire ororo, igo nkamanyana nabanyagitari, nkamanyana naba chiofisi chia nyagetari ororo abwo, nonya na omogusia oyomo nare ndoche Sakaria chief abatomete oo, okorokwa omwaka marehemu naye ore korokwa Buki. Nere nere ore korabwo MTC Nairobi, Kenyatta, tari MTC kare okora ende Kenyatta.

Igo bono bantoma, basiba bono goetera oboamate obwo, amabaga ekero achaka gotoka bono, yaani ekero abwo psychology. Nonye inche omwana one oyio, noa trained abwo Kenyatta lakini ekero baye kweroka King George Hospital, noa trained. Bono iga abanto bande mbare nairete ororo, miaka eyio. Igo bosi ngachaka bono gotwarerwa oboamate ororo. Bakamachaka gonkonyera bono, abairi bare kona-komba oria omo kwa omo, omo kwa omo, iga abairi, abasani, naki ang'o, nache naboria baria banche babakonye babaa amabaga. Enyagetari eyio nigo yaetwe erieta Oresi, buna amasikani gochia ase omogaka Tomas Oresi ase okoyechakia. Nonya amage aye onyaenanete ase amaboko y'eserekari eyeyetenenerete goika bono. Ekero nyetigete, nyabu nomoyega nokorekanete oo, lakini nigo yatigeretwe general, ekiagera nere eserekari enene nere yayetigeretwe ekaba inse ya general. Igo onye one ekero keria ekero nyebwate, ekero nyetenenerete emiaka ebere iga ang'e etato, igo abarwaire bare koba baria bare abarwaire mono, Igo tware kobarenta General, General eke yarenge town mao. Aya nabaria iga General naro abarwaire igo bare goichora oo, naende manya ng'a mpaka narangerigwa, inwe nabwate egari, nabwate epechot yarenge epick up yane yarenge epersonal car, egari. Bas bono nabo naria gwakerwa esimi korwa General, naterigwa nacha koyia abarwaire korwa ororo, baburirwe ase bakorwarerigwa ororo iga General, nacha kobaoyia na egari. Nonya nekero twachakire nyagitari eyio, ntoche emateneti, nero yoka ase etaoni maiga, emateneti y'eserekari yatogete iga etaoni, nero yoka bworesimbe abwo, gose bakoroka oresi. Aya bono amachiko a kare rikare, nonya Kenyatta bono totebe Kenyatta Hospital bono ekorokwa, tari ng'a tari ng'a Kenyatta nere oyio agachete, ne iga akorete emeroberio egatoka ororo. Lakini inche, igo naye, inche onye niagachete enchegu bweka omonyene, naende nkayetora enchegu bweka omonyene, egachaka gokora egasi. Lakini ng'a amachiko nari ng'a amasikani omonto onde bwensi omoraai oratebe ng'a tiga tokore gento gete eke iga iga, nabatumia nebe na eserekari yakora, buna bono Nyangito. Nyangito tobwate ewodi Nyangito tokorokana Nyangito. Nyangito iga arenge permanent secretary. ya Minister of Health, tari aria nigo yayatumiete koyeagachera, neserekari yagachete, lakini nero nero osabete, nero osabete kare ase minister agoteba ng'a nainche edistrict yane aria gaki nainche tiga motari motari kombekera nainche eward ororo eh, igo bono nabo nabo ero ero kera nyangito, lakini nyangito atatumieti best chiaye ororo otatiga atumiete o- om- obogambi bwaye, gose ribaga agasaba. Lakini inche onye tari eyio, ninche bweka nyeroseti, nonye mbaria bamanyete ng'a ninche bweka nayeroseti kera ekemo mpaka koyetora, na mpaka kogenda koyerwaria, nonya erio ekero nare koyerwaria, tinari goakania banto bese. Ayio negati amange ay'omogaka Tomas o Resi anyarete goikerania chingaki chi'obokoreri bwaye,